لەم فێرکاریەدا باز لە دانانی سەرچاوە دەکەین بۆ وتارێکی ویکیپیدیا بۆ نمونە وتاری چێرشەڵ دەبینین هیچ سەرچاوێک تێدا بەکار نهاتوە و هەروەها تاگی بێ سەرچاوەشی لە سەرداندراوە وتارەکە بە 150 زمانی دیکە هەیە لە ویکیپیدیا بۆیە وتارەکە ڕەش نەکراوەتەوە گرنجی خۆی هەیە ئێستا گە بمانە سەرچاوە دانێن سەرەتا دەستکاری دابگرە پاشان ئەم شێوازە کۆدە کە دانانی سەرچاوتیدا ئاڵۆزە بۆیە دەچینە بەشی ویژوال ئیدیتین بۆی بە ئاسانترین شێوە بتوانین سەرچاوەدا بنین هەر لە گوگل دەتوان لەسەر بابەتەکەت بگەڕیت سەرچاو بدۆزیتەوە بۆ نمونە لێرە بریتانیکە هەیە دەکەیتەوە بەراوردی ویکیپیدیای کوردی و ئەم سەرچاوەی کە کردوتەوە دەیکەیت ئەگە هەمان زانیاری تێدابوو ئەوە دەتوانین ئەم سەرچاوێ بەکاربهێنیت بۆ نمونە لێرە باس سەرۆک وەزیرانی کردووە ساڵی لەدایک بوون و مردن هەروە باسی شەڕی زیهانی دومیشی کردووە کەوا زانیارێکەمان بە کەڵک دێت کەوایە دەچینە بەشی ئاماژە، لێرە ئۆتۆماتیک و دەستیمان هەیە. ئۆتۆماتیک واتە ڕاستەوخۆ سەرچاوەکەت بۆ دروست دەکا. لینکەکە دادەنیت بە کۆنترۆل V. بەم شێوە سەرچاوەکەی زۆر بە ئاسانی بۆ دروست کردین. ئێستا گەر بمانەوێت سەرچاوێکی کتێبیش بۆ وتاری چەرچڵ زیاد بکەین ئەوا دەتوانین لە ڕێگەی ژمارەی ISBN واتە ژمارەی سپاردنی جیهانی کە ستاندەرێکی جیهانیە زیاد بکەین تەنها بە دانانی ئەو ژمارەیە ئێستامە کتێبێکمان دۆزیوەەوە لەسەر ژانی چرچڵ ئەگە بمانی وەکو سەر چاوێک ئاماژەی پێ بکەین ئەم کۆدی ISBN نەکەیە کۆپی بکە لێرە پێستی بکە بەم شێوێ زۆر بە ئاسانی کتێبەکەشمان بۆ دەکاتەوە سەر چاوە نۆک لە ڕێگەی لینکەکەەوە واتە کتێب و ماڵپەر بە شێوێکی جیاواز دەکرێن بەسەر چاوە ڕێگەیاکی دیکەش ئەوێ کە لە ویکیپیدیای ئینگلیزی سەرچاوەکانی ئەوێ بگوازینەوە بۆ ناوخۆی ویکیپیدیای کوردی لەوێش بە هەمان شێوە دەستکاری یاخود ئێدیت دابگرە بۆ نموونە لێرە سەرچاوەی ژمارە یەکمان دەوێت بوازینەوە بۆ ویکیپیدیای کوردی تەنها سەرچاوەکە دیاری بکە و کۆپی بکە پاشان لە ویکیپیدیای کوردی پەیستی بکە بەڵام لە هەردوو شوێن لە هەردوو ویکیپیدیا دەبێت بەشی دەستکاریت کردبێتەوە ئێستا دەمانەوێت سەرچاوەی ژمارە دوو لە شوێنێکی دیکەی ویکیپیدیا بەکاربێنی لە ڕستەیەکی دیکە یاخود لە پاراگرافێکی دیکە پێویست ناکە هەمان سەرچاوە دووبارە داخل بکەیتەوە تەنها ئەوێ ژمارەی دوو کۆپی بکە سەرچاوی ژمارە دوو لە شوێنێکی دیکە پێستی بکە بەم شێوەیە سەرچاوی ژمارە دوومان لە دوو شوێنی جیاواز لە هەمان وتار بەکارینە بەبێ ئەوەی دووبارەی بکەینەوە خاڵێکی دیکە دەمەوێت ئاماژەی پێکەم هەندێک ماڵپەڕ هەیە بە شێوەی ئۆتۆماتیک کار ناکات وەکو ماڵپەڕی خەندان بە نمونە ئەگەر بمانەوێت لە سەرچاوێک بەکاری بهێنین بەشی ئۆتۆماتیک دەبینین لێرە سەرچاوەکەی بۆ دروست نەکردوین کەوا دەبێت بچینە بەشی دەستی ماڵپەڕدا بگرە دەبێت ئەم فۆرمە پڕکەینەوە بۆ نمونە لێرە سەرچاوەکە لە چ ڕۆژێک بڵاوی کردوێتەوە کۆپی بکە لە بەشی سۆرس دیت هەروەها تایتڵ یاخو سەردێڕی بابەتەکەش لە تایتڵ دابنێ هەروە URL واتە لینک لینکی بابەتەکە دابنێ هەروە لێرە ناوی ماڵپەڕەکە دەنووسیت ماڵپەڕی خەندان جگە لە ماڵپەڕی خەندان هەندێک ماڵپەڕی دیکەش هەن بەڵام ژمارەیان کەمترەکە بەشێ ئۆتۆماتیک کار ناکەن لێرە مەزما پەرماندان هەروە بۆ کتێبیش کتێبی کوردی ئایSBNی نییە هەر بۆیە دەبێت بە شێوەی دەستی کتێبە کوردیەکان داخل بکەیت بۆ نمونە ژماری لاپەڕەکە لاپەڕەدا هەتا دوازدە سەرچاوەکەمانە ساڵی بڵاوکردنەوە تایتڵ واتە ناوی کتێبەکە بەم شێوەیان فۆرمێکی ئاسایی پڕ دەکەیتەوە دەبێت بە سەرچاوە ئێستا و سەرچاوی ئەم وتارەمان تەواو کرد دەچین بەشێک بۆ سەرچاوەکان دەکەینەوە بەم شێوەیە زۆر بە ئاسانی اینجا دەچینە بەشی تێخستن پێرستی سەرچاوەکان بەمە سەرچاوەکانمان زیاد کردو بڵاوی دەکەینەوە بۆ ئەوەی سەرچاوەکان لە وتارەکە زیاد بکرێن ئا بەم شێوە توانیمان سەرچاوە بۆ وتاری چێرچڵ زیاد بکەین و وتارەکە لە بێسەرچاوی ڕزگار بکەین